תשנ ט, זומער צייט, האט אויסגעבראכן א שטארקע פייער אין א טיפע טאל אין מאנטענע. מען האט געלאזט גלייך רופן פייער דזשאמפערס, ספעציעלע געלערנטע מענטשן, אראפצודזשאמפן פון העליקאפטערס און אויסלעשן אזאנע פייערס אין טיפע טאלן. זיי האבן זיך גלייך גענומען צו דעם ארבעט, עס איז אין אנפאנג געווען א רואיגער פייער, פלוצלינג איז אבער געקומען א ווילדע ווינט און אנגעהויבן צו בלאזן די פייער זייער שטארק, זיי האבן זיך זייער דערשראקן, די פייער איז געגאנגען אזוי ווילד אז עכט איז נישט געווען ווי צו לויפן, אבער דער עולם איז געלאפן, עס איז געווען איינער פון די פייער דזשאמפערס האט זיך געגעבן א שטעל אפ און געטראכט איך האב נישט ווי צו לויפן, ער האט געטון זייער א דרייסטע זאך ער האט זיך אפגעשטעלט אויף זיין פלאץ, עס איז נאך געווען א האלבע מייל צו די פייער אנצוקומען צו אים. ער האט ארויסגענומען פון טאש מעטשעס, ער האט אנגעצינדן נאך א פייער און געמאכט א פייער אויף די פלאר דארטן וואו ער איז געשטאנען. עס איז געווארן א קליינע פייערל, עס האט שנעל אפגעברענט די גראזלעך דארטן וואו ער איז געשטאנען, ער האט עס שנעל אויסגעלאשן מיט זיין פיס און ער האט זיך געגעבן א לייג אראפ אויף די ערד. ווען די ווילדע פייער איז אנגעקומען דארטן איז עס געגאנגען ארום יענע פלאץ וואו די גראזן האבן שוין נישט געקענט ברענען און אזוי איז ער געווען פון די איינציגסטע פון אלע מענטשן דארטן איבערצולעבן דעם פייער, מען האט געזען א געוואלדיגע וואונדער וואס ער איז אויפגעקומען, איז אסאך מאל צו לעשן א ווילדע פייער איז די עצה דורך פייער. כ'האב געהערט אמאל פון הרב הגאון ר' שמעון שפיצער האט ער געזאגט, א גערמאן טראכט אמאל, איך א ברענען ביי נשמת, קאך א קאעכץ אויף שבת, איך ווייס ווי עס קוקט אויס מיין וואך, דער זאגט טאקע פארקערט, אויב דיין וואך מוטשעסטו זיך מיט די גרויסע פייער פון די יצר הרע, די ברען אריין און פלאקער אריין א פסוקי דזמרה און א שבת סעודה און א דאווענען. די פייער העט אויסלעשן די אנדערע פייער. א מענטש מאכט מאל א חשבון, איך ווייס איך האב א וואך, נעקסטע וואך דארף איך פארן אויף א גרויסע שאו ערגעץ, איך האב נעקסטע וואך א פלאץ ווי איך דארף אראפ פארן, איך האב היינט א פלאץ ווי איך דארף גיין און זיך דרייען, ער מאכט א חשבון, די שבת פריע, מען פלאקערט אריין א שבת, א שחרית פריע, מען קאכט און א פסוקי דזמרה, די פייער לעשט אויס די אנדערע פייער. רבי שמעון בר יוחאי, ער איז געקומען צו גיין און מגלה געווען סודות התורה פנימיות התורה, אריינגעברענגט א פייער אין יעדע מצוה, אפילו איינער וואס פארשטייט נישט פונקטליך וואס די סודות התורה איז, אבער ער פארשטייט אז אין יעדע מצוה ליגט עפעס טיפער, ס'געבט אזא ברען. און א ווארעמקייט צו תורה און מצוות. נישט אומזינסט איז די ספר הזוהר נתגלה געווארן טאקע אין אונזערע טעג, ווייל די ברען איז טאפקע פאר אונז געמאכט, ווען אונז שטיי מיר ביי דעם פייער פון ר' שמעון, און מען פרייט זיך מיט דעם פייער וואס איז אראפגעקומען. מיר ערשט באלאנגען טאקע דארטן, טאקע מיר באלאנגען דארטן.